Mabori nyama ya beti. Zungika. Ilu ngene nga. Anyoje. Ah ah ngeni ngeni ya. Chungikae. Ongo bwe bijue mondi. Ye mondi. In nga wati ya kanye tin nga. Amune ka pinyi ko songo ne ko pinyi wadgi. Ina kiai. An man ka ane modak kod ni ane masana kawo. Ere ndugucha. Macha no sariembi.

Mano ma- mano e ngimana. To onyo- nyicha dak adaka maber. Eh, yom yom yom. Dhi- wa- Wadhi oda. Polis pok obiro. Polis omo. Polis ong'eya. Kata ok nyal biro ira. Nyaka chief. Eh. Ojala. Dak ot matung' cha. Mm. Ichudo ga tarik adi?

Ah, o- gima tin owe luonge, ok idhi adhi e odi ya. Igola. Ah, oserumo. Igola we mix ka control. Ah, oserumo ya tho. Hey, Odo wala go.

we kae kama koka donje manyien an ma koka nyo wuotho para omiye tich manyien ka kik ibi kethna tich ka place mane miwacho ni so nice so nice marang'o waluore ajaduolo to kadwa lweny kodi the environment and the building so nice oh. my man is so working well money, oh. money, money, oh. money, money. Huh? money nini ka kawe money telegram money e mpesa ka weriga gi mpesa kende to ginene western union to makoro auraorogo siro gini mosiro koro kawo mombasa kae udi mane ugero ne en mage wachona wacho siro kiwacho wacho siro to anyalo ywak sani nyathino manya ageno manya chako dana

Wewe simu ya sino diliweti. Hmm? Kura pengi. Ya sino wangu ah, ya sino nado ya sino nango kikwano mali ya sino nana. Wadoge wachi moro. Mita sino buka rabu kangato toro tiendeka ya sino koro sani no kaka sani koro iyo yenyo. Oko wingi wa pengi. Wati wacho kama. Mm. Hmm?

Mana ka mwa dia nikech giga To umo. ingene kae. Ka ute ma an go gin ute ma bechgi tek, ok awuondi modong' sani bechgi tek. Eh? E Ot mantie ka ma beche tin malich en ma elfu abich. Koro watim na inyalo chulo. Elfu abich ok. Ma an e tich ka onge gimoro ne an owadu. Ni container gi omoko. To elfu abich ok pe. Ki ka king'eyo elfu abich ok pesa. Onege wach pesa ni 1 point something million. To elfu abich ka king'eyo Inyalo kindi gi chulo. pesa. To mano ka chulo. Inyalo chulo. Mabeyo ok wari kata end month, middle month ka tana chudo. Asera. Eh. Asel ni kumilo se pesa boma ko dogo wadwa. Kiduogo tileri itweri itweri. Omera Iwera ku- ngawa loka di. omera kucho Eh. kucho joka eh, joka joko Yaani bwana in gigi ming'iewo en ma 1.1 point. Yeah. Yeah. Mama ko 1 point adi. mai ma 3 trillion trillion

20,000 every month. to be chule but ukidonj kapok ichula ang'eyi Eh, eh. ah ukidonj kapok ichula ang'eyi ang'eyi Uh, my, okay, uh, my friend, Eh, I will do something. koro Hey, koro nikech aseluongo ji nikech ang'e ni biro aseluongo meeting Adwa rado gi jogi te mondo ji ong'ere. Mondo kata ng'ato biro manyien, ji otim ang'o? Ong'ere na siluongo tenant te wadhi bede bura. Koro Ba- kaka ing'ama tenant manyien, adhi introduce you officially. Hey, yani kawuono koro inga ndi koro kano waru koro an ma tenant But you are tenant. Eh, yeah, that- but kisungu that's good yeah, I'm Wa- tenant. Ng'ato kolo ito loyi. yeah but but hata lui gi pesa

Koro abi e meeting koso? Kas! He. Eh. Ero no nyoro ngano kapok ichudo nango. Ang'eyi go kochi matindo tindo miwuono go ne pesa gi omo gi container. Ti wuotho gi tiendi go nyasa. Niga ni dingi otilio. Kusipa na fo. Na fo chon tinda die. Owadwa ng'won. Owadwa go bada piny. Owadwa go bada piny. Ng'won.

Aye dot kanyo chung' malo. Inya donjo ka ka onge. Adhi buore ibiro miya kes. Chung' malo. Tek ka ka iluwa ni kon te tenant. Tambe ka dhi ma e bura no. To Eh. ma. To ko danga Ni dhi e si- bura si. kara ma leo leo pokalo ya ora lo ka bi e bura. Baba sa. Iwinjo asirani. Si ma gigi omoke go dhi adhi e container gi dhi dage. Ka nyaka ichul mokwongo. Ka ondiga. Matimo nade? Baba ka ondiga. Biye bura yude e bura. Ka ondiga achiel. Ji rite e bura. Ka ondiga achiel, ka ondiga ariyo. Ji rite e bura. Ora adhi e bura. Ochiel. Adhi e bura mana gi lewni uni ma gineya pok aneno kata ot adhi e bura. Jo yawa. Wadhi e bura. Yeah. Hey.